Mba'éichapa pene ko'ẽjoaite hi'ã chéve pene ko'ẽ porã néi ko'ápe Rosita ha Joséi che ko'ẽ porã ha nde mbo'ehára. Che ko'ẽ porã avei. Ñañembo'éta ñañepyrũ hag̃ua Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Ore Ru yvágape reiméva, toñembojeroviákena nde réra, ta ore añoamba ne mborayhu tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágape guáicha, eme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã.

Peteĩ jagua vai. Ha reikuaa piko, reikuaaiko mba'épa péa hína? Luiso mbo'ehára, ha'e Luiso, oĩ porã. Moõpa oiko Luiso Jose'i? Ka'aguýpe mbo'ehára, ka'aguy. oĩ porã, upéicharõ pe aluisõ ko'ápe ka'aguy. Ha he'i ñandéve ñamoñe'ẽ mboyve, antes de la lectura, rehendúvapa luisõ rekove? Joséi, Ndépa rehendúva? Ahendu, mbo'ehára. Máva omombe'u nde luisõ rehegua? Rosita, Che jarýi omombe'u chéve. Oĩ porã, aguyje, ko'ápe ñamoñe'ẽta ko moñe'ẽrã oñe'ẽ ñandéve hína? Upéicharõ oñe'ẽ Luisõgui ha he'i péicha, Amoñe'ẽmbaitéta ha upéi ja'éta mba'e ñe'ẽpa ndajaikuaái. Luiso kuimba'e vai, piru, sa'yju ha hyakuã vai, oiko ka'aguýpe, oñemombo, yvýpe ojere ha ojere. Upéi oiko chugui ijagua hũ ha guepa iñakã tuicha ha hesavera pytã tata rendýicha. Luiso osẽ pyharekue, ka'aguýgui, ára poteĩ jave, oho te'onguetýpe ho'u hag̃ua te ongue. Oho jave te'onguetýpe oguahu, oguahu ha omuña jagua ojukúva tapére. Ho'upa riiréte ongue hojey ka'aguýpe, oñemombo yvýpe, ojere, ojere ha oiko jey chugui kuimba'e, vai, piru, sa'yju ha hyakuã vai. Sapy'ánte Luisõ oisu'u ramo yvypórape oiko avei chugui Luisõ. Néi, upéicharõ ko'ápe jaguereko hína ko'ápe kuimba'e. Miso kuimba'e he'e ho'úmaro, vai, piru, feo, delgado, amarillento, hyakuã vai, maloliento. Ka'aguy ko'ápe oiko, vive. Oñemombo yvýpe, yvýpe en el suelo, gira y gira. Upéi oiko chugui jaguahũ, se transforma en un perro negro. Haguepa, peludo, akatuicha, cabeza grande, hesa vera,

Bueno, jahechami ko'ápe he'i ñandéve uno, mba'épa oiko kuimba'e vai, piru ha sa'yjúgui embosa'y. Qué, en qué se transformó el hombre feo, delgado y amarillento? Pinta. Vea, jagua, un vai, haguepa, jepa iñakã guasu, hesa tata rendýicha, pytã. Hyakuã vai, mba'e he'ise. Mal oliento, maloliente. Arapoteĩ tata rendy te'onguety. Buscar en el diccionario. Siguiente. Mba'épa he'i ñandéve? Chami. Acá. Embohovái Luisõ rehegua. Responde sobre el Luisõ. Moõpa oiko. Y acá vamos a responder. Eh, moõpa oiko. Respondemos. Eh, oiko. Oiko ka'aguýpe, en el primer párrafo, araka'épa osẽ, ha ko'ápe he'i ñandéve osẽ pyharekue, segundo párrafo, moõpa oho, ko'ápe, oho te'onguetýpe, ko'ápe he'ína, vea, oho te'onguetýpe. Mba'épa ho'u? Ho'u te'ongue. Mba'épa oiko mávagui? oisu'úramo chupe Luiso, oisu'úramo yvypórape oikuaavei chugui Luiso. Muy bien. Seguimos. He'i ñandeve upéi ehai mba'épa oiko, mba'érepa oiko. Eh, causa, efecto, causa. Oñemombo yvýpe ojere ha ojere. Entonce péa hína, mba'érepa oiko? Se tira en el piso, gira y gira, oiko chugui kuimba'e vai, piru, sa'yju ha hyakuã vai. Es mba'épa oiko, efecto. Luiso isũ'u ramo yvy pórape, mba'érepa oiko? Escribir en esta columna. Oiko avei chugui Luiso. Mba'épa oiko? Emoha'anga. Dibujar. Kuimba'e vai, piru, néi. Péva upéicharõ pehupíta che hína Classroom-pe. Ko ára hína péva ko este día hína el doce. Ha oñevenséta próximo, próximo lunes, aníke a las nueve

Upéicharõ ko'a peve peñeñangarekóke, kuídense múcho pejepohéiva'erã, peipuru alkóhol en jél, peipurúke tapavóka pesẽ vove. Niñíto Jesús, mitãmi Jesús toñangarekojehe. Ahátama tereho porãite mbo'ehára.